L-ewwel mistoqsija, meta tisma' l-kelma familja, x'inhi l-ewwel ħaġa li tiġik f'moħħok? Semmi familja niftakar meta kont żgħir li dejjem għext trobbija tajba u llum il-ġurnata li missier naħseb li t-tfal tiegħi dejjem tajthom l-aħjar li stajt. Issa, jien naf li meta kont żgħir kellek daqsxejn issues tajjeb imma jien naf ta' dik l-età Kont timmaġina ħa tasal fejn wasalt illum il-ġurnata? Le qatt ma kont nobsor, naf li stajt nasal x'imkien imma ħadd ma kien jemmen fija, għal ċerta nies jiena bniedem li stajt imur noqgħod niġbor id-dazbin jew affarijiet hekk għax ma kontx irid inkompli skola. Però llum il-ġurnata naħseb wasalt fejn xtaqt mingħajr l-ebda ċertifikat imma x'irsistejt jien. Huwa l-ikbar ċertifikat f'għajnhom biex ma ngħidx kelma oħra f'għajnhom. Kieku kellu jinħadem il-film tiegħek, Min taħseb, forsi hekk milli naf, u anke kbar, ta, għandu jagħmel il-parti ta' Ivan Gaffiero? All right, all right, fela. Tgħidlix Brad Pitt, ejja. Malti li tkun ġifieri. Malti, mela, all right, all right. Fela ħana naħseb li kieku kellu jagħmel l-istorja tiegħi, nażel lil Jamie Cardona. Ma nafx għaliex imma nażel lil. Eh, zaħir għazlu. Eh, zaħir, zaħir. Eh, Bindu kont zaħir. Ma ta' bdejt nik. Ta' ikun il-premier jider it-twal eh, Sawa, sawa. Issa, inti prezentajt ħafna affarijiet tul ħajtek sewa. Tina mument hekk umoristiku li ġralek. Jien inżammilek wieħed. Ma darba kont qed nippreżenta u vera qabditni żaqqi. Jiena meta nċita ruħi taqbadni ħafna żaqqi, żaqqi tuġani. U tipo rrid inkompli nippreżenta u kelli nkompli u qabditni vera vera vera żaqqi. Jiena niftakar waħda ta' Father Christmas. U ta' Father Christmas, ovvja, vera vera. U ta' Father Christmas ħawat waħda minn tiegħi jiena ġifieri u għatlu li Father Christmas għadek trid. Le, għatlu, għatlu, għadek trit oħra. Għallini għaddejt minn oħra, eħe. Kelli modella ta' 60 sena, issa xarilu, u meta prezentajt għalli nisa t-trom għada trit. Ma jirrit najdu, għada trit t-modella. U nara s-sala kolla titħaq. Għada trit, nissan il-mort. Mela, Ivan, meta tara li kien nifsek fuq il-television, tħob tarak jew hekk isik tista'. Qabel kont ġar id-dejja, leħni kien id-dejja, ni kont narani ikra, kont nara kollox qabel. L-ewwel ġurnata ħseb drajt lili nnifsi u kuntent dak li jien. Issa kull ma joqos nidraw kaħna. Wara ħseb 31 sena ħseb drawn issa. Eh, ekku, ekku. Nizzel. Isma. Għal tul ta' żmien ukoll tagħmel programmi li mhumiex daqshekk tad-daħ u umoristiċi wkoll tajjeb. X'kien? Kien hemm xi messaġġ ta' xi ħadd partikolari tista' tgħid missek hekk? Ifhimni, u għadni sal-lum nagħmel programmi serji għax għadni nagħmel sal-lum il-programm fuq l-istazzjon tar-radju. Però l-iktar li tgħid x'nagħżel li ndaħħaq jew serju, nagħżellek serju għaliex eħe nagħżel serju meta kont żgħir kont inħobb insegwi ħafna programm Problemi tal-Qalb kien ikun preżentat minn Silvio Parnis, illum m'għadux magħna, U nixtieq nimxi f'dik it-triq tiegħu jiena, li dik it-twibija li kellu l-qalb tad-deheb. Għamilt minn kollox, pageants, programmi, X Factor, xi jmiss? Naf li mhux ħa nagħmilha, imma xi darba nixtieq nippreżenta l-Eurovision Song Contest, imma ma naħsibx. Isma' ta' xi ħalbek, ta' jiena narak, narak, waqqa', waqqa'. Issa inti tħossib ukoll kif semmejt tajjeb dawn il-modelling contests insomma differenti U forsi xi ħaġa li ġieli smajt in-nies jikkritikawk fuqha hija li int ma taqbadx biss il-mudelli biex nagħmlu hekk dawk li kulħadd jafhom puliti. It-topp il-full. Imma jkunu mdaqqsin, ikunu betgħa kbira. Għaliex ħassejt il-bżonn li toħloq dal-kategoriji? Mela, jiena fil-ħajja xtaqt li nagħti ċans lil kulħadd. Fil-ħajja nemmen li mhux biss meta tkun irqiq sabiħ, imma kull persuna għandha s-sabiħ tagħha. B'mod speċjali meta nagħmel tal-plus sizes inħobb niltaqa' mal-karattri tagħhom, għandhom karattri sbieħ, wiċċhom sabiħ. Għandi ħafna nies ta' l-ikbar mudella li għandi għandha 82 sena jiena, reġgħet twieldet mill-bidu, tħossha li dak li xtaqet tagħmel f'ħajjitha qatt m'għamlitu. U llum qed tagħmlu, u allura għala le? Iva, fil-qosor għax kważi wasalna, inti magħruf għall-pożittività tiegħek. F'ġurnata ħażina ta' dwejjaq x'tagħmel? Meta nkun naqra mdejjaq, kulħadd ikun naqra mdejjaq, imur waħdi fejn il-baħar, immur jekk jisni vera għall-kwiet biex ma ndejjaqx il dak li jkun, imma mbagħad nerġa' nara dik xi ħaġa kera li għaddej minnha, nagħmilha xi ħaġa sabiħa u ngħid minnha tallimt, u allura nibqa' pożittiv. Mela tispiċċa b'di, tajjeb, ħa tkompli li dis-sentenza. Il-ħajja qasira wisq biex. Toqgħod tinkwieta, tagħti kas in-nies u x'jgħidu n-nies, allura kompli kun dak li int u imxi 'l quddiem. X'm'għandux il-medalja. Medalja u bewsa ħa dik. Daqshekk. Din għalik, dik magnet. Ta' kif spiċċajna hawnhekk, Ivan, din għalik, ilbisha għax ħaqqek u grazzi tal-ġid u l-pożittività li twassal. Jekk tixtieq xi ħadd ieħor f'hekk, Ivan, ibgħatulna.